Helo, fy enw i yw PC Ian, ac rwy'n Swyddog Heddlu Cymunedol Ysgolion. Rhan fawr o fy swydd i yw eich helpu chi i'w gadw'n ddiogel ac allan o drwbl. Rydw i eisiau siarad gyda chi am cadw'n ddiogel rhag troseddau treisgar a throsedd cyllyll. Mae angen i chi wybod beth yw'r gyfraith ynghylch cyllyll ac arfrau llafnog. Rydw i eisiau eich helpu chi i feddwl am un o'r mythiau y tu ôl i pam y mae rhai pobl ifanc efallai'n dewis cario cyllell. I wybod sut i'w gadw'n ddiogel pan rydych chi allan yn y gymuned. I wybod beth i'w wneud os ydych chi'n gwybod am rywun sy'n cario cyllell. Ac i ddewis byw bywyd heb gyllell. Mae'r gyfraith yn dweud ei bod yn anghyfreithlon gwerthu cyllell i unrhyw un dan 18 mlwydd oed. Oni bai fod gan y gyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at tri modfedd, sef 7.6 centimetr neu lai, er enghraifft cyllell Ben Swiss Army. Ei bod yn anghyfreithlon cario cyllell yn gyhoeddus heb reswm da. Rheswm da fyddai cyllell bysgota er enghraifft. Oni bai fod gan y cyllell lafn sy'n plygu yn mesur hyd at tri modfedd neu lai. Ei bod yn erbyn y gyfradd cario, prynu neu werthu unrhyw fath o gyllell sydd wedi ei gwahardd neu ddefnyddio unrhyw gyllell mewn modd bygythiol. Mae hyn yn cynnwys cyllell lai na tri modfedd. Y newyddion da yw dydy'r mwyafrif o bobl ifanc ddim yn cario cyllell. Mae Cymru'n le diogel iawn i fyw. Mae'r ychydig o bobl ifanc sy'n dewis cario cyllell fel arfer yn dweud eu bod nhw'n gwneud hynny er mwyn eu diogelwch personol ac i wneud i'w hunan deimlo'n fwy diogel. Ond y gwir amdani yw, dydy cardio cyllell ddim yn eich gwneud chi'n fwy diogel, myth yw hynny. Rydych chi mewn gwirionedd yn llai diogel os ydych chi'n cario cyllell. Mae cario cyllell yn gwneud chi'n fwy agored i niwed, oherwydd gallai'r gyllell gael ei ddefnyddio yn eich erbyn chi. Mae dibynnu ar gyllell i'ch diogelu eich hun yn golygu nad ydych chi'n cynllunio'r ffordd orau o gadw'n ddiogel. Os ydych chi'n cario cyllell, rydych chi'n fwy tebygol o ddioddef ymosodiad neu gael eich bygwth gan eraill sydd o bosib hefyd yn dewis cario cyllell. Cael eich anafu neu'n waeth gan eich cyllell chi eich hun. Anafu neu hyd yn oed lladd rhywun gyda'ch cyllell. Gall hyn gynnwys anafu pobl sy'n cael eu hunain yn y ffordd wrth geisio atal yr ymladd. Yn bwysig iawn hefyd, byddwch yn llawer mwy tebygol o gael eich arestio gan yr heddlu. Rydyn ni gyd eisiau teimlo'n ddiogel yn ein cymunedau, a dyna pam y dylwn ni ddweud os ydyn ni'n gwybod am rywun all fod yn dewis cario cyllell. A cyfrifoldeb pawb yw helpu cadw ein cymunedau ni'n ddiogel. Un ffordd y gallwn ni wneud hynny yw'r reportio rhywun all fod yn cario cyllell, neu unrhyw arf arall. Gallwch chi wneud hyn drwy ddefnyddio Fearless. Ap ar-lein yw Fearless sy'n ei gwneud hi'n bosib i chi riportio'r trosedd. Fydd neb yn gofyn am eich manylion personol. Mae Fearless yn hollol, gant y cant yn ddienw. Os ydych chi'n poeni am ffrind all fod mewn peryg, siaradwch ag oedolyn rydych chi'n ymddiried ynddynt, neu cysylltwch â Fearless.